ווילסט מאכן א שיינע פרישטאג ביי דיר אינדערהיים? דו ווילסט רופן דיינע עלטערן? הערליך! א הערליכע זאך! די גאנצע משפחה מוז יעצט קומען ווייל דו שערסט אפ? דו ווייסט מענטשן ארבעטן! ער מאכט א תנאים! איך מוז פארן! מיין שוואגער מאכט א תנאים אין מאנסי! איך מוז פארן! ווייל נישט בין איך די משוגענע פון די משפחה! איך קום אהין, איך עס א שטיקל ספאנדזש קעיק און איך פרעג מיינע שוואגערס וואס איז די פארטי יעצט דא? עטס זענטס ארבעט אן עס? איך ארבעט ביטער שווער, איך שלאף איין, איך דארף גיין מארגן צופרי אין ישיבה. און מיין שוואגערס בארד ווייסעך אויך נישט וואס האט מיך אהער געשלעפט דא. כ'האב שוואגערס מלמדים ארבעטן ביטער שווער, וואס בין איך געפארן אויף מאנסי פאר א תנאים? ספאנדזש קעיק? מזל טוב מזל טוב. ער האט שוין געזאגט נעכטן מיט לחיים מזל טוב, נוי מזל טוב, שבת קאפעליש מזל טוב, ווארף מזל טוב, חתונה מזל טוב, און ווען מ'איז קומען, אדער צוברעכסט די משפחה, וואס מאכסטו משוגע? דו האסט נישט קיין געלט פאר די זאל, דיין משפחה ארבעט, עס א מצות שבת, עס איז דיר געלונגען, מאכסט א מצות שבת אויף נועם. זונטאג נאכט, מאנטאג צופרי מוז איך זיין אין די ארבעט, וואס האלסטו מיך דא אויף? וואס וואס דארף איך יעצט אוועקפארן איך ווייס ווי? אבער לאמיר נישט רעדן פון דעם פון אויפהאלטן מענטשן, לאמיר רעדן פון דו האסט געלט, דו האסט איבעריג געלט, נוץ עס פאר גוטע זאכן, פארוואס זאלסטו נישט העלפן דיין קאפל? פארוואס זאלסטו נישט העלפן דיין קאפל? עס איז אזוי שיין, א יונגערמאן האט היינט, אונז האבן חתונה געהאט, און נאך געווען שטאטישע פראגרעמס, די שטאט האט אים געהאלפן צאלן רענט. וואס קענט האבן שנה ראשונה? וואס קענט האבן שנה ראשונה? וואס קענט טראכטן וואס זאלסט גיין טון? די א טאג נאך די שבע ברכות מוזטו אויפשטיין פינעף אויף פארטאגס, אויב דו ווילסט זיין א איד, מקווה, דאווענען, אויף א טראק, קאנסטראקשן, געגאנגען ארבעטן, ב ה קענען קאווערן זיין זיין דירה געלט. פארוואס זאל די טאטע, אויב די טאטע האט יא אפאר דאלער, נו געב. שטאטס שבת באווארפן, דו האסט א חודש רענט. שטאטס טשולענט ביי די שבת באווארפן, איך האב די געלט, איך בארג עס נישט. דא האסטו נאך א חודש רענט, שעפעלע. הייב אן לעבן. ווער נאך טראכט נאך, ווער נאך נישט, ווער נאך נישט זאל פאלן. ביי פלאוערס? כ'האב איינמאל געקויפט דא שיינע פלאוערס. אייזיק האט מיר געהאלפן קויפן די פלאוערס, יא. און וויפיל חתונות האט ער שוין גענוצט ברוך השם. מ'האלט ביי די אכט און צוואנציגסטע חתונה זונטאג מוצ ש מוישי האט חתונה די אכט און צוואנציגסטע. אכט און צוואנציג חתונות, הערליכע פלאוערס, וואס פעלט פאר דעם? וואס פעלט פאר דעם?